سڵاوتان لەبێ من شادیم لە کەناڵ یوتیوب شادی ڕیڤیو لەم ڤیدیۆماندا باسی موبایلەکانی وان پڵەس ئەکەین لە زنجیرەی وان پڵەس 7 کە بڕیارە لە مانگی پێنج ڕابگەندرێن بزانانی تابەتمەندیەکانی چییە و چەند جۆر موبایل ڕدەگەندرێت لەگەڵ مانگ. گەندن و بڵاوکەنەوە زنجیرەی وان پلس سکس یاوان پلس 6 کە دوو جۆر موبایل بوو کە وان پلاس سکستیەکە دەنگدانەوەی زۆری هەبوو ئێستا و کۆمپانیای وان پلاس بەرهەمی وان پلاس 7 یاخو زنجیری وان پلاس 7 ئامادە کردو بە نیازە لە چواردەی پێنج چواردەی مانگی پێنج ڕای بگەێنێت و هەر لە ئێستاوە چەندین دەنگدانەوەی بە دوای خۆدا هێناوە و چاوێکی زۆری خەڵکی لەسرە ئێستاش با باسی بەشێک لەو تایبەتمەندیە ناوازانە بکەین کە لە مۆبایلەدا بوونی هەیە کە بەشی زۆریشیان پشتڕاست کراونەتەوە بەڵام زانیارەکان زۆربەی ئەوانن کە دزیان پێکراوە مۆبایلەکە ئەم زنجیرەیە لە دوو زۆر مۆبایل یاخود لە سێ زۆر مۆبایل خۆی دەبینێتەوە یەکەم یان پلس 7 دووەمیان وان پلس 7 پرۆیە کەەوەشە وان پلس 7 پرۆی 5G بوونی هەبێت بەڵام جارێ ئەوەیان دڵنیا نین بەڵام بە دڵنیایەوە وان پلس 7 وان پلس 7 پرۆ بوونی هەیە ئەم جارەیان وان پلس 7 تی نییە وەکو لە وان پلس 60 دا هەبوو لێرەدا 7 پرۆیە بەپێی زانیاریەکان بێت کەوا وان پلس 7 خاوەنی دوو کامێرا دەبێت

ئەوە بۆ کامێرای سێڵفی لە وان پڵەس سێکس دا وا پێشبینی دەکرێت کە وا لە نێو شاشەکەدا بێت وەکو ئەوەی کە لەسەر ڤیدیۆکەی بینن بەڵام بۆ وان پڵەس 7 پرۆ لە شێوەی پۆپ ئەپ دەبێت کە لە هەردوو کامێراکەشدا 16 مێگاپێکسڵە لە ڕووی شاشەوە موبایلی وان پڵەس 7 شاشەکەی 6.4 ئینجە و شاشەکەی ئامۆلیدە و توانستی شاشەکەشی فول ئێس دی پڵەسە واتە 1080 پێکسڵ بۆ 2340 پێکسڵە و شاشەکەی توانای 6 هێرتزی هەیە یاخود 6 ریفرش ڕیتی هەیە 6 هێرتز ریفرش ڕیتی هەیە کەمەش مانەی ئەوەیە لە هەر چرکەیەکدا 6 فرەیم پیشان دەدات کەمەش وا دەکات کە شاشەکەی زۆر لە ڕاستیەوە نزیک بێت و و دیمەنی زۆر ناوازەت پێ ببەخشێت بەتایبەت بۆ کاتی یاریکردن و لە سێڤن پڕۆدا شاشەکە لە زۆری سوپەر ئامۆلیدە و قەبارەی ئەمیش 6.67 ئینجا و شاشەکەی کێرڤی هەیە لە چوار دەوریا وەکو لەسەر شاشەکەی بین نێسا و توانستی شاشەکەش لە زۆری کوات ئێزدی پڵەسە پل ئێزی پڵەس بوو بەڵام لەمەیدا کوات ئێزدی پڵەسە ئەمیش بە هەمان شێوە شاشەکەی توانستی 6 هرتس ریاخود 6 ریفرش ڕێتی هەیە و شاشەی سێڤن پرۆ یا وەن پڵەس سێڤن پرۆ بۆتە خاوەنی باشترین شاشە بۆ ساڵی دوو هەزار و نۆزدە ئەمەش لە کاتێکدا کە پێشی مۆبایلەکە ڕابگەندرێت وەکو لە تویتێکدا لە دیسپلەی مەی تچ وەکو ئێستا شاشەکە ئەیبینن ڕاگەیاندووە و دەرەجەی ئەی پڵەس یاخود پلەی ئەی پڵەسیان داوە بە شاشەکە. هەردوو مۆبایلەکە کار بە سناپدراگۆن 855 ی کۆمپانیای کۆڵکۆم دەکەن کە سناپدراگۆنەکەی 7 نانۆمەترە و گرافیک کارتەکەشی لە جۆری ئەدرینۆ 600 لە و هەردوو مۆبایلەکە بە سیستەمی ئەندرۆیدیش پێکەن و وە ڕووکاری ئۆکسجین OS کە ڤێرژنی شەشەمی لەسەریان جێگیکراوە لە ڕووی ڕامبیرگەوە بۆ مۆبایلی وەن پلس 7 بە ڕامی شەش گیگابایتی و هەشت گیگابایتی بەردەستە بەڵام لە سێڤن پرۆدا بە ڕامی شەش و هەشت و دوانزە گیگابایتی واتە بەو سێ ڕامە بەردەستە بۆ بیرگەش بە بیرگەی سۆ بیست و هەشت گیگابایتی و دوو سەد و پەنجا و شەش گیگابایتی بەردەستە واتە ئێ، بیرگەی زیاتری نییە واتە بە پێی ڕام و بیرگەکانیان بۆ وان پڵەس سێڤن بە پێی ڕام و بیرگەکەی شەش گیگابایتی بۆ سەد و بیست و هەشت گیگابایتی دەبێت و هەشت گێگابایتی بۆ دوو سەد و پەنجا و شەش گێگابایتی بەڵام بۆ سێڤن پڕۆ شەش گێگابایت بۆ سەد و بیست و شەش گێگابایت و هەشت گێگابایت بۆ دوو سەد و پەنجا و شەش گێگابایت و دوازدە گێگابایتی ڕام بۆ دوو سەد و پەنجا و شەش گێگابایتی برگەی دەبێت و توانای برگە زیادکردنیشیان دەبێت تاوەکو دوو سەد و پەنجا و شەش گێگابایت لە ڕووی پاتریەوە بۆ وەن پڵەس سێڤن پاتریەکەی سێ هەزار و حەوت سەد ملی ئەمپێر دەبێت و توانستی خێرا بەرگاوێکی نۆکەی بیست واتە و بۆ سێڤن پڕۆ پاتریەکە چوار هەزار ملی ئەمپێر دەبێت ئەمیش بەڵام توانستی خێرا بەرگاوێکی نۆکەی سی وات دەبێت و بۆ هەردوو موبایلەکە دەرچەی بەرگاوی کردنەوەکەی لە جۆری تایپی سی دەبێت و موبایلەکانیش هیچیان وەکو پێشبینی ئەکرێت کەوا دەرچەی بیستۆکیان نەبێت و هەردوو مایلەکەش هەستەوەری پەنجەمۆریان هەیە کە لە ژێر ڕووی شاشەکەدایە و لە جۆری ئۆپتیکاڵە. مۆبایلەکە دژی ئاو و خۆڵ نین بە شێوەیەکی ستاندارد واتە هیچ ئایپیەکی ستانداردیان نییە بەڵام دەتوانن بەرگەی تەڕبوونێکی کەم بگرن ئەو هەردووکیشان توانای ئەوەیان هەیە کە لە ڕێی وایەرلێسەوە بەرگاوی بکرێنەوە بەڵام تا ئێستا توانستی بەرگاوی کردنەوەکەیان دیاری نەکراوە کە چەند واتە و هەردوو مۆبایلەکەش سپیکەرەکەیان یاخود بڵیندگۆکەیان لە جۆری ستیرۆیە ناردووم بایلەکەشدا بلنگۆکە چۆتە سەر بووی شاشەکە تۆزە لە شاشەکە دەرچووە بۆکو ئەوەی کە ئێستا لەسەر شاشەکە ئەیبرین لە هەردوو موبایلەکەدا سپیکەرەکە یاخود بلنگۆکە تۆزێک لە سەر و شاشەکەوێتی بۆ نرخی جواب پێشبینی دەکرێت کەوا وان پلس 7 نرخەکەی لە دەوری 500 دلار یاخود زیاتر بێت بەڵام بۆ وان پلس 7 پرۆ لە سەرو 600 دلارەوە لە خول لە 600ەوە بەرەو سەرتر بێت ئەمە ئەم تابەت بەندیانەیە کە وا پێشبین دەکرێت لە وان پلس 7دا هەبێت چاوەڕێکەن تاوەکو چواردەی پێنج بزانین موبایلەکان چۆنە بن و ئەم کاتی شڵای یددیوەکی تری لەسەر ئەکەین ساز بە سەرێکنی یددیوکە سبسکرایب کانەکە بیر مەکە و شێریکە بۆ هاوڕێکان بۆ ئەوان ژێ سوودمەند من تاوەکو یددیوەکی تر خواتان لەگەڵ